He mea hanga a Tāhiri Tikitiki tuatahi mō Pāora Tūhaere, rangatira o Ngāti Whātua, i te tekau tau mai i te tau 1820. E toru ngā wāhanga, I hangaia ki te kauri i ngā toronga whakateraki o ngā wai o Waitematā i Tāmaki Makaurau. Ko te tikanga o tōna ingoa e hoki ana ki te āhua o te here i ngā makawe o ngā toa Māori o mua ki te tikitiki. Ka roa a Tā Here Tikitiki tuatahi e takoto ana ki roto i tōna whare waka raupō ki te takutai moana i Ōrākei hei taonga whakahirahira mā Ngāti Whātua, ā, nō te matenga o tō rātou rangatira a Pāora Tūhaere, ka takongangia ki a Kīngi Tāwhiao. Nā wai rā i te matenga o Tāwhiao i te tau 1894 ka riro i a Kīngi Mahuta. Ka whakamahia hei pāti ariki i runga i te awa o Waikato, ā, i te tau 1906 ka hōia ki Ōtautahi hei whakanui i te whakaaturanga ā-ao o Aotearoa. He whakapoapoa nui a Tā Here Tikitiki tuatahi i te marea ki te whakaaturanga ēngari i te mutunga ka wetekia ngōna whakairo ā, ka mahue te kaunaroa ki reira ki te taha o Victoria Lake i Hagley Park mō e whia marama. Nā runga i te āwangawanga kei tūkinotia tonutia me te hiranga nui o te waka ki te motu, ka whakakotahia he tono kia noho a Tā Here Tikitiki tuatahi ki te whare pupuru taonga o Otautahi. Kāore i whakaaengia e Kīngi Mahuta ā, nāwai rā ka whakahokia ki Waikato. Ko ngā maumaharatanga a Te Puea o te tirohanga whakahirahira o te waka taua nei e hari tāngata ana i te teihana tereina o Rāhui Pōkeka ki te marae o te Kīngi ki Waahi, e hoe tūngārahu ana hoki i mua i te aroaro o ngā manuwhiri, he take nui i puea ake ai tōna hiahia kia whakahokia mai ngā waka taua ki runga i te awa. I hangaia a Tāhere Tikitiki Tuarua hei whakanui i te 50 tau o te pā o Tūrangawaewae i te tau 1973. Nā te hanganga o te waka tauā nei, he tuatahitanga ki Waikato Mai ngā tau mātāmuri o te tekau tau 1900 e 30, i whai wāhi whakamutunga ai a Piri Poutapu, te tōhunga tārai waka, ki te whakaako i ngōna mōhiotanga me ngōna pūkenga ki ngā whakatupuranga o muri mai. I ngā rākau tōtara hei hanga i a Tāhere Tikitiki Tuarua, he mea tiki atu i te ngahere o Minginui, I te whāiti, nā te pēke penapena pūtea o Waikato me te kamupene pty ngā rākau i tākoha. I mua i te tīpakonga o ngā rākau ka tākina e Piri Poutapu he karakia ki a Tāne Mahuta, kātahi rātou ka tono ki a Ngāti Whare me Ngāi Tūhoe, Kia tomo atu ai ki ō rātou whenua. Kia rere koutou hai tae, ko te tupu waiho i konā, ko te te kāore waiho i konei, e ai hoki ki te utuhiki i hai tae ki ngā pūkē, ki ngā pūkē, ki ngā tāngata. Tokowhā o ngāna tino kaiwhakairo i whiria e Piri Poutapu hei āwhina i a ia, ā, ko te mea pakeke o rātou ko Beltini i tohungia me pēwhea ia e mōhio ai ki ngā rākau tika, kia koroheke rawa hoki a Piri ki te haere ki rō ngahere. Hei tā Beltini, I haere mātou ki te ngāhere ki te kimi rākau. Ka kī mai te koroheke, Whoatu koe ki roto i te wao. Ka kite koe i tētehi rākau, āta tirohia e koe taua rākau rā. Ko te mea tuatahi hei tirohanga māu ko te peka e tata ana ki te papa, mehemea e maroke ana, kāore taua rākau e pai. he rākau pūaha, he pirau, ka pirau mai i raro, tāku ki a ia. Āe, ka tīmata mai i raro, ka piki haere ai, tana whakautu. E waru ngā rākau kaha i kōwhiria. Ka tākina he karakia, ā, nā te āpia ngā herehere i tohu ki te peita, kia topea ai e ngā kaimahi puihi i muri mai. Karakia anō i whakahuatia i Ngāruawāhia. Kātahi ka putua ngā rākau ki te taha o te awa. I whakatūria he pīruru mānuka taitai, ā, ka whakapiria atu he tohu. Kāhore he kai, kāhore he wahine. Ko ngā whakarei i whakaaerotia ki roto i te whare whakairo whero i River Road, i tīmata i Haratua i te tau 1972. Ko Tāhere Tikitiki Tuarua te waka tuatahi i tāraingia i roto o Waikato mō e whia tau ko te taurapa i whakaaerohia ki te tauira motuhake o Waikato. He papatahi, kāore he whakanikoniko, kāore i ū ki te tikanga o te pango me te whero mō ngā tai. Engari i peitahia ko raro o te wai kia whero, ko runga i pāngia kia kitea ai te āhua tūturu o te rākau. Nā te Arikinui Te Atairangikaahu ngā kano i kōwhiri. I te 13 o ngā rā o Akuhata i te tau 1972 ka whakarewangia te waka tauāhau, Nā Hēnare Tūwhāngai ngā takutaku i taki i a rāua ko Te Ariki Nui e whīkoi haere ana ki waenga i ngā iwi, mai i te whare waka, ki te tahatika o te awa, ki te wāhi i haria atu ai te waka i te pō o mua. He kawa anō kua oti te whakahaere i te takiwā ki tētahi karaka i te atapō. Nō te rerenga o te pātai ko wai te ingoa o tēnei waka, ka whakautua e te ariki nui ko Tāhere Tikitiki. I mua i te whakamānutanga o te waka, ka pōwhiringia a Tā Leslie Munro te tumuaki o te pēke penapena pūtea o Waikato ki runga i te marae, ka tākohangia atu he tauira waka taua, e whā mita te roa. Kātahi ka whakatuwherangia he whare waka hou e te tumuaki o te karapu raiona o Ngāruawāhia E Burt Latta, nā te karapu Raiona i hanga hei whakanui i te 50 tau o Tūrangawaewae.